Biz de çok sevindik, çok mutlu olduk. Häzir e, İzmir şäherinde taýýarlanýan belli bir tagamlary taýýarlap başlaýar. Ege'ye has.
Ee, Biziň bu nahar üçin Zeytinyağı koyuyorum. Biziň bu nahar üçin Soğan koydum. daşdan edilen bir gabyň içine ilk başda zeytin ýagyny goýup, oň içine Sogan goýýas. Sogany gowurdykdan soňra käşirimizi kesip içine goýup onam gowurýas. Gowy gowrulandan soň e, öňden taýyn etdigimiz towugy Evet.
Kuşbaşy doğranmış. kiçik kiçik dogrulan Towuk etini towuk, ha towuk etini hem üstüne üstüne goýup onam birlikde hemmesini garyp Gowurýas. gowurýas.
Mähraýleşler, bilşiňiz ýaly, türkmen milli tagamlarymyzda-da palow tagamy bar, şonda-da şu görnüşde edip gowurylýar. Özüňiz bilýänsiňiz, öý hojalykçylarymyz hasam ony gowy bilýär. Çocuklar, bunu biraz kavurmasy lazım. Bunu gowja gowurmaly, hemmesini birden. Biraz kavrulduktan sonra bezelyesi. Gowy gowrulandan soň üstüne ýaşyl nohudymyzy üstüne goşýas.
Nere şular ya? Ösüp geçen wagtynda ýygylan e, ter nohutlar.

Tawukly bezeg. Towukly ýaşyl nohutly nahar.
Dogly uruşyň, bahçemizde uruşyň. Tabi ki se Aha bile. E, indi bolsa e, biz öňünden taýýarladygymyz, ýene-de öz e, pa- paslynda ýetişen e, pomidorlary we burçy e, garyp goýulmany naharymyzyň üstüne goşýarys.

Tagam berjek kekik diýen oty üstüne goşýarlar nahara. Ýagny bizde käkilik oty diýip tanalýar.
Daglarda ösüp ýetişýär.
Şimdi bunun kapağını alayım. Kapatalım. Ben size şimdi baklava e, değil de kalbura bastığın yapılışını göstereceğim. E, indi e, şu wagt biziň e, nohutly, ýaşyl nohutly eden towuk- towukly naharymyzy bişmäge goýýarys. Hemme zadyny taýýar etdik. Häzirem otly börek diýip tanalýan türk aşhanasynyň meşhur naharyny ýaýlymda size görkezýäs. Şimdi bir kilo undan

Şu taýýarlanýan tagamyň bir daşynyň bir ýagny gatyja bolmagy üçin şeýle taýýarlanýar.
Alabildiği kadar su. Hamurumuzu tuttuktan sonra bir yarım saat dinlendiriyoruz. Ondan sonra içini hazırlıyoruz.
Bir yarım sagatdan bir yarım sagatlap hamyrymyzyň demini aldyrýas, soňra bolsa içine goşulýan gök önümlerimizi taýýarlaýas.

Veya loş. Hangisi olursa, evimizde hangisi bulunursa onu koyuyoruz. Şu naharyň içine goşulýan önümler ysmanak, ýagny özümizem bilýäs, mähri aýyleşler türkmen bir bereketli türkmen saçagymyzda-da ysmanakdan birnäçe taýýarlanýar naharlar. Şu ysmanak bilen ýaşyl sogan, peýnir, şol sanda-da zeýtun ýagyny goşup, şu ýagny gutabyň içine goşuljak, goşulýan tagam taýýarlanýar. Şimdi tepsimizi yağlıyoruz.
Şeýdip bişjek, ýagny gabymyzy ýaglamaly.
Şimdi yufkanın yarısına içini sepeliyorum.
Ine şeýdip içlerine sepelenýä, ýagny taýýarlanjak ýaňky tagama.

Ine, şular ýaly görnüşde edip, ýaňky içine salnan gök önümleri dolap başlamaly. Ýagny daşyna hamir. Hamir ýöne ýuka görnüşde edip ýaýylan bolmaly. Ine, tomaşa edýäňiz ýaýlymda şular ýaly görnüşde edip towlanýar.
Tepsi küçük gelecek buna. Bakın şöyle de olabilir bu. Şular ýaly görnüşde edip hem bol.